Maswera sei vana veZimbabwe? Zita ndinoitwa Jean the Blessed and ndiri kutepfenyura ndiri kuno kunyika yeSouth Africa munzvimbo yeCape Town. Masikati anhasi musi wechitatu uh, zuva richiti 18 June 2025 tanzwa chichemo chenyu chekuti vazhinji munotambudzika nekuverenga vazhinji venyu muri kutambudzika nekunzwisisa zviri kuitika maringe nehondo iri pakati penyika yeisraeri nenyika yeirani tiri muhondo iyoyi taona zvakakodzera sejean the blessed page on facebook youtube instagram and twitter channel kuuya kwamuri nerurimi rwaamai tichikutsanangurirai zviri kuitika muhondo yeiran neisraeri VaMoyo, avo vatichange tichidaidza nezita remadunhurirwa rekuti VaMoyo, ndivo vakamirira kuti Israeri. Saka Israeri mune dzino nhau tichange tichiiti VaMoyo kuti munzwisise zviri kuitika muhondo iyi. VaMoyo vanova ivo Israeri vari kupomera VaSibanda vanova ivo Irani mhosva yekugadzura muchetura wavanoti pachingezi nyukliya. Vanoti muchetura uyu uri kugadzirwa kuzoparadza nyika yose. VaSibanda vanova ivo Irani munhaurwa yedu vakuramba mhosva iyoyo. VaSibanda vanova Irani vari kuti mushonga wandiri kugadzira ndewekushandisa mumusha wangu uye haunei nekuuraya vamwe vanhu venyika dzese. VaMoyo vanova ivo Israeri vari kuzviramba. Mukoma waMoyo anonzi Mudhara Monya, tichireva iyo America, vanogarawo vachinetsana naSibanda uyu anova iye Irani nenyaya yemuchetura uyo uye vanotombomudaidza kuti Sibanda, Irani, huya titaurirane nenyaya dzako idzi, iye achiramba. asi pasi pavanotu pasi asi pese pavanotaurirana hapana chinobuda nekuti mudhara monya inova iyo america anenge achida kushandisa chisimba chake pasiripo Zvino rimwe zuva vaMoyo vanova ivo Israeri vanoudza mudhara Monya kuti ndaneta ini nemunhu uyu anonzi Sibanda zvichireva izvo Irani ngatimurovei. VaMoyo pakati pehusiku vanova ivo Israeri vanoenda kumba kwaSibanda kunovaiko Irani votanga kurova vana nevazukuru vasibanda nekupwanya nzvimbo dzaanofungidzirwa kuti ndodziri kugadzirwa muchetura pamwe chete nekuponda vatungamiriri vemhuri yese yekwasibanda madzibaba ese ekwasibanda asi sibanda anova iye irani oti bodo zve handingarohwe ndakamira ini obva aendawo kumba kwamoyo kwakunopwanyawo zvaanokwanisa kupwanya kunova iko kuisraeri vese vakungopwanyirana pari zvino nekuurayirana vana hama vachishandisirana mapanga mabhemba nezvimwe zvombo zvemhando yepamusoro ukuwo mudhara monya vanova ivo america vanoudza vanhu kuti handimo munyaya dzekurwa kwavo asi tinoona mudhara monya vanova ivo america vachibatsira monya vachibatsira mwoyo anova iye israeri kuvhika zvimwe zvibhakera Pari zvino mukurwa kwavo hapana ari kunzi uyu ndiye mukuru kana akatungamira pazvibodzwa, nyangwe zvazvo VaMoyo vari kuti ndivo vari kukanda tsiva zvinorwadza VaSibanda vanova ivo Irani. Muhondo iyi tiri kuona zvakare e, vasibanda vanova ivo Irani vaurayirwa madzibaba avo ese vanova vatungamiriri vezvigaro zvinotyisa munyika yeIrani. Vapedzwa rimwe rimwe vachingobhagurwa netsiva navamoyo. Hakuna mutungamiriri wekwaMoyo watanzwa atauraiwa asi tiri kungonzwa vatungamiriri vese vekwaSibanda. Angoiswa pachigaro ari kubhagurwa, angoiswa pachigaro ari kubhagurwa, angoiswa pachigaro ari kubhagurwa. Zvava izvo zvakuita kuti vatungamiriri vatye kuenda pachigaro. nekuti havasi kuziva kuti vamoyo vari kusvika nguvai vanongorekana vasvika wese vasvikira wese ari pachigaro vachidimbura musoro ngatirangarirei kuti mwoyo namudhara wake monya vane mari dzavo ukuwo sibanda ane mari dzake Uye ngatirangarirei zvakare kuti mwoyo anova iye iri Israeri, muvakidzani wevazukuru vaSibanda vanova ivo Palestinian. Ende anogara achivabhura vazukuru vaSibanda madiro aJojina achiti vanondibhowa uye vakadhakwa uye vari kushandiswa nasekuru vavo Sibanda kundiataka kana kuyozondibhongozora munyika mangu. VaSibanda vanova ivo Israirani vanoshamwaridzanawo naVaMuponda. VaMuponda iRussia. VaMuponda ava vanotyiwa zvikuru naVaMoyo vanova ivo Israeri zvekuti chero mudharamonya America haangosvike zvedzungu pana VaMuponda. vanova ivo shamwari yavasibanda russia zvakare vamupondawo uyu ari mubishiwo kurova mhuri yemunin'ina wake makipa munin'ina wake makipa makipa iukraini muponda irussia makipa iukraine naizvozvo muponda ari kurova munin'ina wake makipa russia hondo yerussia neukraine achimupawo mhosva imwe cheteyo yekuti wadaidza mudhara monya anova ndiye america kuzotipesanisa uye uri kuda kutendera mudhara monya anova ndiye america kugadzira muchetura ari mumusha medu matakasiirwa nemadzibaba edu ussr uye zvave kufungidzirwa kuti chivindi chiri kuitwa nasibanda anenge ari kuchiwana chibanda inova isibanda inova iyo irani anenge ari kuchiwana kubva pakuti atumirwa maheu epfuko buttermilk 800 measles Kubva kuna sahwira wamuponda anonzi huku imwe. Huku imwe ichaina. Uyo anosenz, anozezesa kunyange mudhara monya America anomutya huku imwe. Huku imwe chaina imwe chetewo kuna sahwira waNamuponda anonzi imbwa mupengo North Korea. Imbwa mupengo North Korea akabva kuburitsa mashoko ekuti Sibanda inova iyo Irani usatya hako ndiri kuzokubatsira. Imbwa mupengo uyu anova akatobuda pachena kuti muchetura uyu anawo uye hapana anomuudza zvokuita nemuchetura uyu nuclear power. Saka pari zvino ngatinamatei kuti kurwa pakati pasibanda namoyo kupere nekuti zvine njodzi yekuti dunhu rese world war 3 inogona kufa nemuchetura nyukliya sezvo pavari vose pasina anoda kunzi akundwa Tochidzoka zvakare kumazita emadunhurirwa mumusoro wenhau dzedu. Sibanda tati ndiIrani, Moyo tati ndiIsraeri, Monya tati ndiAmerica, huku imwe tati iChina, Muponda tamuti ndiRussia, Makipa tati ndiUkraine. Um, Chimbwa mupengo tati koriya. Apa ndipo panoperera nhau dzedu dzehondo. Zita rangu ndinonzi Jean the Blessed. Mwari vekudenga vakuitirei zvakanaka nekuti vakataura mushoko mavo kuti mukaona hondo dzaakuitwa marudzi nemarudzi achirwisana, zivai kuti kuuya kwemwanakomana waMwari kwave pedyo. Saka isu takazvimiririra seJean the Blessed tinoti tsvagai Mwari vachawanikwa, taswedera pedyo nekuuya kwaMambo wedu Jesu Kristu. Zvizvarwa zveZimbabwe kwese kwamuri, zivai kuti izvi zviratidzo nezvicherechedzo zvatakasiirwa naMambo Jesu kuti mukaona hondo nehondo, nyika nenyika dzorwisana, zivai kuti kudzoka kwangu kwava pedyo. Uku ndiko kupera kwenhau ndichiti ngatitendeukei mambo Jesu vasati vasvika tiwanikwe tiri pakati pevatsvene. Ndini wenyu ndinokudai mutapiriri nemutauri wenhau dzehondo mururimi rwamai Jean the Blessed kuitira avo vose vasingagone kuverenga papeji rangu nevanoti handina nguva dzekuverenga asi ndinoda kunzwa muve nezuva rakanaka vana vezimbabwe ngundungundu ngundungundu ngundungundu ngundungundu kachara kachara kachara kachara nokachidzwaka